Ee lutwa, ka pud iywe ma igamo yamo kong myero ipwo Lubanga pien gin-ni tye ka ngiyo dong. Abedo ka neno jami ma gamente tye ka kati kwede, abedo ka neno lok ma a ki bot jo me yotokom. Kit ma laceng ca an awaco an awaco ni Jemi ne tye ka doko pat oko dong ma nyutte ni kwo myero olokke oweko abedo ka tamo ne tyena go cim ki min latinni an awaco ni min luwo eni dong kit ogero owac kene ni wange dong patti dong odoko pat oo. Co cik tye manyen ma omyero giyub gilub cik tye manyen lok pa lwoko cing lok pa bedo bor ki lawoti lok pa gwoko lengo olokke. Dong atamo ni ka ce jo ma onongo itgi tye ci dong guwinyo bene. An aneno ni response pa lwak pe tye marac, jamini tye ka woto maber ma ka in ineno kin gang oweko myero ipwo ladit ojara ki lutela mukene ma ite dero ki dano ma okwanyo kargi me miyo ngec bot lwak pien Pire tek ni omira ka gino moni ma in inongo ce ma itamo ni lokke nen calo gwok bibedo ber, ci icwal ki lawoti en bene obed ki ngecce. I Acholi kiwaco ni ka in iwinyo pi to pa ngati ce pe itito ite lokki enone-ni, ci cen pa lato-ni dugo i wi in. Wek i kare-ni ka in iniang ni gino moni tye marac i kin gang ci iling mere kede, ci an mere ka omako an ci an aye akwongo ki deyo in i dye wor. Dong atye ki lok nen calo ma nyige romo adek keken. Me acel i kit ma omyero kwo dong olokke kwede, jami aryo ma pigi dong tego loyo kombeddi ma dong giloro piny woko-ni, namba acel en aye nyinge kilwongo ni yen onyo maka ka pud itye ka tamo ni korona ni eni pat ci wakur kong cabit acel cabit aryo ni eni otum kakeny en dong ibi ye ni gin ma dong pat loyo kec dong peke in itwero bedo wa ki dek ni jut muranga ni pong guniya Tye ki moko, tye ki ngo. Eno dong ibitedo ki ngo? Wun jo me taun, lok pa makar wan ongeyo ni peko i bedo bedo tye. Pien anga dong tye ka tongo yen kombeddi? Anga dong ma tye ka wango makar kombeddi? Piny dong tikke wa wun jo itye i te Kampala ni. Piny dong tik. Wan anaka yam wabedo ka tic pi lok pa kabedo murumo wani bene dok iwa bene dok yom ni yen dok kong dok oywe bene ento peko tye dong ka dong shortage me yen ocako bedo tye dong omyero nongo omyero in ikwo nining Wek an awaco tin woko i doggolana, an awaco ni, Tek dong in igwero mere kibiritni kao i kom makar nyo i kom yen, pe tin nekone. Dong omyero inen ni ma peya in igwero mac, myero kono inen ni dog dek weng iryeyo woko kenyo dong iter toko ma kicelo, pe dok tye loko moni koni dok ni ikuto mac dok ineko. Oo, ca moni aye wan pud wamato cai. Ca moni aryo adek igwero dok ni aa won latin ci amiti iwang ite tong gweno aa lok pa wango tong gweno gik. Ca moni dok igwero dok mac ca moni en aye in tye ka gwero iwango maka oto dong odoko buru dok ibino iwango oto odoko buru dok ibino iwango oto odoko buru ni enoni weng balo jami.

Pien makar ka otum kong in ibicito kong kwene ka cako wanga makar. Wun eni wutye i taun ma wa otwu be yen be pe titi kede ni. Lok kwo, ted ki cel kit lutino mogo ma jwi nongo naka yam wigi dongo niya wan myero wamat calo ki bafulu ni, bafulu dong oket jami ma myero itim ni onyuka. Ka in inutu nyoka ka itam ni igwelo odii mo gibolo iye ene dok pek pek ludito weng dong gumato cai ogik lutino keken aye dong nongo breakfast ma nyoka ka inongo muranga kenyo ki anyogi tim nyoi, nyoi dong ber me kato lutino icamo ni eno ni ci gikuru ginyamo dek moni madong tye ni otyeno koni ki cel pii wiye wun weng kalas ka buto meno aye lok me namba acel lok pa makar ka itye mere inget town ma ce makar gi dong ngo ngo kit ma tye ka dok tye keno laten en adek-ki kirwako iye dog yen adek moni dek-ki ocek woko. tugo ineko dog yen-ni mot kenyo. Wawang o bene dong ka dong wanongo ni balo yen-ni dong wai keto tera. Yen dong kong obed me tedo dek. Meno aye lok namba acel eno ma pire tek. Wumak i wiwu pien man dong survival. Twoni gire dong en, ento nongo walwoko keken-ni dong walwoko cing woko. Ee, watimo jami o liweng, ento pud watye gang. En nongo ladito wa ni nino apar angwen-ni wa, watye ki labol i lobo mukene ma waneno kicako ni oko nino adi, oko nino adi, gini cito acita. Ci ka dong itye mere i gang, bed dong ki plan ma icak ngeyone ni gini dong pe nino apar angwen keken, gin dong dwe. ci dwe ka in imito pud in imwomme icamo odiko ibedo pud ceng oile manok dok icamo ca abiro icamo otyeno dok icamo ci ni enne ni in tika ityeko cabit-ti wulok kitwu ba. gin eni ka iloyo ki korona ci dong pe ibiloyo ki kec weng dong to. Anyira lok me wero wangwu eni giwai pe gigud ka ma dob dob laditi ociko loka ka ma yom wero wang kore tye ka ruco wangi oo kwede tye bene cawa acel imaraya icito kwene Wangi ni ok dong wapwoyo bed twon, obed kong mungang mukak woko kit enone ni i dye kal botwa kany. Iwero ecet red kwede. Nok anok nongo otimo kor pol, kor otimo kor kor kongo, kor kilwongo kor gin ango? Wapwoyo bed dok gin-ni ba pien dong acara moni me wero wange dok oket. giloko loka lwet nongo lweti bed tye ca wa kaca in ogogol ma in pe imito ngado lweti korona aye ikane ite lweti ni ci ibedo icamo ki dek donyo wa iyii ogwoke jami matino tino tino tino aye dong rac loyo. Kuman ba, lokka ni lok macegu pe atye ki lok mapol. Lutela atye ka tiyo tic, wapwoyo jaro, lawinyo, lawor, aneno ni amoni, nyako moni ocoyo nyako larema mo a ki i gine madi ka ca ni ajumani gucwalo nga moni ni obin lacoo kenyu ci dong lutela awinyo jaro gutiyo matek ada gukwero ni gini gicwal referral gin mukene. Meno en aye tic, inen, pien wee dong man dong two oweko pe dong lok okene giketo iye. En oneni ma giyel dano i lakanga ca lok ango mego? Nongo gin ongeyo ni gin tye? Ci ka pe ibedo jiran maber, ka peko omaki ci wan oloro bene doggola ci dong waneno ngo ma timmi. Gudaa iye i wang bukke nia wa ya, eni dong pe ginawa lagam. Ento lutela tye ka tic i ayom ma ojara in imede imede ki tic man ducu wapwoyi dok wapwoyi Lubanga omede ki gwokki ibed ma komi yot lujo aye tye i ot yat dok teri ki nga nga gi ni wa ketogi i lega Lubanga ogwokgi lutino acholi ma tye ka ma pat pat Man watimo wa en ka lok ki watye daa aye oko LDO kongo eno lutino calo kene tye Italy ka ca gukane kunu two kunu tye malyet mukene kong tye China mukene kong tye kwe daa ni weng dong waketo gi i lega man ni eno waneno ni gini pud peya odonyo kumalo tutwal li actually wapwo Lubanga dano bene gilubo cik. Ento wiwu opo, kara eno pe kara me cam ata, cam moni ma nongo icam mere ma dong nongo wangi odelle kedi calo ibito odikeni kong dong imako iye brek ba, an atyeko lok kaka en, akute ka dok anongo ni miyo mo tye acwale dok loko kene, korona-ni pat ba lutuwa ooh.